Selamat betemu baru enggau selamat datai ngagai channel youtube aku Iban Bukit Lesong Mek Mek. Ngagai bala indu enggau laki empai bisi pangan tau meh ninga cherita ensera aja le pengerita besulu agi mayuh cherita baka nuan embai kerindu mai ari gawi betemu pangan indu di rumah panjai cherita. Cherita tu aku bemalam ba asrama sekula enggau mega cherita nuan sayau ke aku ke ke ngagai iya sulu. Arap ke kelala nama aku meh ke beskulin sekali tu aku deka mesi cherita pengerindu aku ti buai nuan sulu. Dina ke dina ke ran deka ngambi Stephany nyadi ke bini tang sayau Stephany gila laki orang kaya. Tegal ketegal pun indai Stephany semina ke menda orang kaya aja. Iya nemu daynan ukai anak orang kaya. Daynan pan datai ke rumah siti peni. Hai siti peni silo ku sayau nama perintah nuan. Seri tu nak meh siti peni nyaut kapa beguna laki kena nuan. Nuan ulih anak perasan. Eh nemu ku ato nyadi. Getu ukai nuan ku madah meh sekula kelia tahun dua ribu enam belas aku tu pangan deh step nya ukai kitai udah semaya ti sekula udah step nya meh datai kia kapa agi nuan Daniel datai ngau ngunting anak aku step nya ina. Mesu ti mesu ti. Pensut ti pensut ti kena mun badu kita tai ke rumah kita agi mun ukai anak orang kaya unit ti enda guna ne tai enda aku ngai enda nuan nuan agi Jeffrey pan lalu ida datai nama utai ti kerandau kita tiga deh eii unit ti meh nuan enda Jeffrey tama meh ke dalam bilik Ste Stephanie pun madah. Hehehe surut atai ka ti meh gaji sehari tu. Mayuh bulih ku sehari tu ka bulih lapan ribu sebulan. Jef jaku jaku saut tudah Jefri baru pulai ari menua Korea ku. Pulai menua Korea Selatan apai situ meh. Oh madah ka minta ampun enda Jefri aya aya tadi aya enggau ai diatu. Jefri lama ti duduk ditu lagi. Pelaba ku sik lama dudok ditu lalu panjai ka ti kerandau ku legi. Deh ne pun saut kiss ngini guna ke ne siti ngatur kilau duit cha dalam pala sida iya dudut lalu beranak bala deh nya. Nang mua ti baka ke tusah ati aja baka ni ku ne tusah ati pangan aku setiap indi iya menda aku tu ukai pangan iya ti kumbai aku ngasut pengenduk iya merinsa jemah ila. Besabar aja meh Daniel maioh enda bukai ulih nyadi ke bini ba agi agi ari Stephanie enda meh sia au meh enda oke siku ja indu pun duduk nyatu ditu di rumah Daniel pun indai Daniel enda pulai deh nek kini pejalai nuan tadai. Aku betemu kaban ku ha anu utai ne dik ngagai dinner deh mua baka ku tusah ati ja agi dik tudah jaku aki dinner nak nama ku buleh ngucho ku nak unit ne kada lalu bisi pangai inu pula ba aku asai ati ku ti laki baka tusah ati tandai bisi pangai inu meh. Aya di ne nuan tu ibu sebarang madah ka. Ibu di ne nuan tu ukai ukai nemu pan laban nuan tu ukai inu kami ti inu ja nemu perkara ti nyadi da pengedu laki. Kati kitai nitih kati kitai nitih daniel pansut rumah age daniel Ti napang ngagai rumah Stephanie. Hai Stephanie. Selalu aku ka mai nuan betemu enggau aku diatu. Stephanie. Ka nama agi ti aku pinta nuan. Din din apa nya amai ti sayang aku. Nadai ku sayang nuan. Mun dei dei nya nuan bukai anak kaya baka Jeffrey. Lepas deh nya aku lalu nganu stephane eii eno stephane ja jaga mimit mulut nuan ketegal bala anak kukai anak rukai iya. Saut aya au aya indai indai daniel madah enda guna stephane mua ja baja tang ati jai. Paste stephane amu utai. Enggau nemu ti ngaran ne sapa nya sida step indi. Sida ke sida pun indai berapa kali apai madah ngagai sida. Sida ke orang kaya pegawai polis datai minta appoint bisi ke lala orang ke nama Jefri. Laki tu Jef Jef. laki ti nama Jefri tu bisi bejuah ke datai enggau nyuwa orang inu. Diatu udah diguru polis enggau engkas ke jampat agi. Nah aja terima kasih ngagai bala udah nulung ngajar bala lalau kami ari raban polis. Pindah siti peni lalu utek nyiat ne nya. Hah nama Jefri bisi bejuah bedadah enggau enggau inu nasib meh aku nak. Enda enggau iya gauk enggai Serikat ba Korea Selatan nya. Apai sedup pening pan nya. Entang pun au apai Daniel. Bandar Daniel ukai anak orang kaya. Sedup indi selalu minta ampun aku jaku jai enggai nuan tadi. Daniel Daniel pun saut kata au aku ampun penyalah nuan. Sedup indi da tok nuan anang enggau ulah baka agi. Daniel, enggau Stephanie pan lalu nyadi belaki bini ke meruan berumah tangga. Kuma enda berumah tangga lalu bulai siko anak indu. Emm aku ke meri ka siapa ke ti penemu kita jalai serita tu manah ke enda enti serita tu enda manah aku nganga manah ke au. Ngagai bala ke pedinga enti serita tu enda manah ila ku nganga serita tu lebih manah agi.